Vê carî jî em li derheq navdarekî Kurd bi vebînerên hêja re ne. Lê destpêkî hewce ye ku em hin tiştan jî bizanin. Serkutkariyên li pey hew ku dijminan bi ser Kurdan de anîne çi caran nayêne ji bîr kirin û her wisa şorişên ku li dijî vê serkutkariyê jî hebûne û bi tundî û bi hemû hêzekî ve li dijî zordariyê sekinandine û nabe ew jî bîne ji bîr kirin. Piştî serhildana Agiriyê serkutkariyên Tirkan bi dijî Kurdan li Bakurê Kurdistanê her berdewam bûn. Bi hezaran Kurd piştî şoreşa Agiriyê li varên xwe hatin dûrxistin. Gelo ji bilî serhildana Agiriyê çi serhildanê din jî hebûn? Gelo çima Tirk serhildana Dêrsimî û komkujiya Kurdên vê deverê vedişêre? Ew hemû pirsiyarane hene ku dibe bîne bersivdan. Dewleta Tirkiyê li sala hezar û neh sed û sî û çaran de General Ken An yê Fermandê Sipaha Çar ya Amedê bo Şirnaxê birê kir û vir jî bi merema jinabirina serhildana Kurdan bi kom xelkê van deveran vediguhezîne bo deverên din ên Tirkiyê û nêzî pênc rojan pişt serî hewt çiya û gundên Kurdan toparan kir. û her wisa general li sala hezar û neh sed û sî û çar û hezar û neh sed û sî û pêncan de bo çatirsandina Kurdan sedan lavên Kurd komkuj kirin. Lê bo vêdebrina vê perdeyê û derxistina rastiyê dibe em basa şorişa Dêrsimê ya sala hezar û neh sed û sî û heft an bi serokayetiya Seyîd Riza Dêrsim bikin ku desthelata Tirkiyê şiyana veşartina vê serheldanê

Milet kunî ye sogoy toknê ke cilogoy ke wayê wayê ke way lemnê. Dewleta Tirkiyê di sala hezar û neh sed û sî û heft an de yasayek pejirand ku gelek desthilat di vê yasayê de hatibûne pejirandin. Vê yasayê zaf desthilatdar kiribûne, fermandeyên leşkerî yên hakimdarê bajaran û van hakimdaran desthilata encamdana her tiştekî hebûn. Dadgehên navçeyî dikarîn ser bi xwe fermana îdamê bidin. Belî zimanê tirkî hîn bûna tew zimanên din hatibûne qedexekirin û herwisa xwendina pirtûkên bîhanî û ferhengî jî hatibûne qedexekirin. û çend xalê din yên wiha hebûn ku li yasaya sala hezar û neh sed û sî û heftan de hatibûn. Lê kesek jî hebû ku li dijî vê yasayê û serkutkariyê bisekîne ku ew jî dibe bê naskirin ku ew jî Seyd Reza Dersimî ye. Seyîd Reza ji dayikbûyê Dêrsimî û kurê Seyîd Îbrahîm e û bavî wî serokê eşîreta Hesnanek û li rojavayî Dêrsimî bû. Seyîd Îbrahîm li gundê Derê Ahrî dijiya û kesekî xuya bû û desthilatekî berfireh di nav xelkê de hebû. Seyd Riza li cem Zanayê Olî Mihemed Elî Efendî dersa Olî xwend û vî mamostayî bandorekî baş li ser hişyarkirina Seyd Riza di varê netewayetî de hebûye. Seyd Riza piştî mirina bavê xwe û li ser wesiyeta bavê xwe dibe cihgirê bavê xwe û li gundê Agdab a di bin çiyayê Tûcîk de cihgir dibe. Seyd Riza kesekî dil û van û rûxaş bûye. û heta vî piştîr şoreşa Şêx Seîdî ya sala hezar û neh sed û sî û pênc an gelek alîkarî da van kurdên avare. Li sala hezar û neh sed û sî û şeş an sipaha Tirkiyê bi eşkere komek binkeyên leşkerî li deverên sereke yên Dersîmê de ava kirin. Seîd Riza rêber û serokê kurdan bo vê karê sipaha Tirkiyê li sala hezar û neh sed û sî û şeş an de Diger General Abdullah Alp Dogan, serokê cendirmexaneya Xarpêtê de keve nav danistandinan. Seyid Rıza di dema civînê de mebesta şerxwazane ya dewleta Tirkiyê bo derdikeve û her bi vê mebestî jî Doktor Nurî Dersîmî bi mebesta têgihandina raya giştî ya cîhanê li vê meseleyê dişîne bo Ewropayê. Piştî vê hewdîtinê General Abdullah Alp Dogan Daxuyanî yekî belaw dike û daxwazê ji tewserok eşîrên kurdan dike ku pêka rêjeya hejmara van du sed hezar çekan teslîmê dewletê bikin û di heman demê de jî birêveberên dezgehên ewlehî yên Tirkiyê bi afirandina fitneyan serok eşîrên kurdan li dijî hew han dide. Seyîd Riza jî daxwazê ji general Abdullah Ertugan dike ku vê daxuyaniya teslîmkirina çekan hilweşîne û her wisa daxwazê jê dike ku demo dezgehekî wisa di navçeyê de ava bike ku mafê netewayetî ya xelkê Kurd dabîn bike. Dewleta Tirkiyê zû bertek nîşan da û çend hêzên polîsî dişîne bo Dêrsîmê û di heman demê de sipaha nehem li sînorê Dersîmê cihgir dike. Rojane balafirên Tirk bo çavdêrîkirin li ser vê deverê de difirin û eva jî dibe sedema ker bo kîna xelkê Kurd û di van deveran de şer û pewçûnekî sivik çêdibe û nêzî dem sala zivistanê bû û sir bû sedem ku Dersîm her li jêr dorpêçan de bimîne. Dema ku bihara sala hezar û neh sed û sî û heft an hat û befir li çiyan nema, kiryarên leşkerî yên Tirkiyê dîsan dest pê kirin. Jandarmeyên Tirkiyê bi hêceta çekkirina eşîretan dikevine nav xelkê û binçavkirina van. Dîsan şer û pevçûn dest pê dike. Bi taybet li devera Melazgîrê roj bi roj şer û pevçûn zêde dibû. Li bihara heman salê kurekî Seyîd Riza yê bi navê Bar Îbrahîm bi fermana bavê xwe diçe cem tirkan û li fermandê deverê daxwaz dike ku dawî bi van kiryarên leşkerî bîne û vê yekî bi danûstandinan çareser bikin. Di dema zivêrênê de rastî boseya efserên tirk tê û dikujin. Seyîd Riza bi bihîstina vê nûçeya tal dest bi dorpêçkirina devera kurganan kir da ku bikujên kurê xwe bigire lê bikuj li vir nemabûn. Îdîşer bi serokayetiya Seyîd Riza li dijî serkûtkariya Tirkan dest pê kir. Tirkan bi lezgînî hêzekî mezin di devera sînorî ya cihê serhildanê de cih kir. Hêzên Tirkiyê pêk hatibûn ji heft sipa, navenda serkirdayetiya van hêzan li Diyarbekirê bû, lê yekeya van hêzan li Urfa, Siirt, Van û Xarpêtê û nêzî Edaneyê bû. Eva jî bi vê mebestî bû ku rê ji serhildana Seyd Riza bigirin û nehêlin ber bi Başûr ve herin. Êrîşa sereke ya Sipaha Tirkî bo ser şervanên Kurd dest pê kir û bi balafiran jî piştevaniya hêza bejiyayî dihate kirin û heta bû yekim car zirêpoşên şer bi kar anîn. Seyd Riza tevî şerkirin li dijî dagîrkeran pêvendî jî bi general Elbtûgan ve digire û di nameyekî de jê re dibêje ku hekî rêz ji mafê netewayetiya Kurd bigre û bi kojên kurê vî bidine dadgehê, ew amade ye ku tew efser û serbazên ku dîl hatine girtin û çek û teqemenîn ku dest bi ser de girtî bide dewleta Tirkiyê. Lê general Ertûgan daxwaza radestkirina heştê hezar tifengan dike. Êdî ew tişt te ser nagire? û şer dîsan dest pê dike. Di arşîva Brîtanya de nameyek Seyd Reza tê dîtin ku vê demê daxwaza alîkariyê ji vî welatî dike lê ew welat ti alîkariyekî nade û bêdeng dibe. Deqa nameya Seyd Reza wiha ye. Çendîn sal e ku dewleta Tirkan hewl dide neteweyê Kurd bihelîne û herwisa gelê Kurd serkût bike. Çapemenî belavûk û zimanê kurdî qedexe kiriye û her kes bi zimanê zikmakî a xwe biaxive, digire û azar û îşkence dide û ji rêya koçberkirina bi zorê û plandar ve xelkê deverên bi bereket yên Kurdistanê bo deverên hişk û bê av ên Anadolayê ve diguhezîne û her li vir jî koçber deste bi deste ji nav diçin û dimirin. û di vê dawiyê de dewleta Tirkiyê dixwaze bê devera Dêrsimê ku li siya bereketa rêketinekê digel dewletê de heta niha ji vê azar û îşkenceyê dûr bûne. Îcar xelk li hember vî karî de ji rêya dûr û dirêj û di haletê koçberî de bimrin, bi merema berevanîkirin li xwe çek girtine destê xwe, her vekî çawan di sala hezar û neh sed û sî an de li Agiriyê, û Dolîn, Zîlan û Bayezîdî de jî wisa kirin. Ev e sê mehe bi giştî şerekî giran di devera min de qiyametê dike. Tevî vî ku ew şere bi avayê yeksanî û beramberî nayê kirin, dewletê penah biriye ber bi balafirên bomb avêj û bombeyên şawitîner û gazên fatisînî û min û welatiyên min hewlên hêzên Tirkiyê têk daye. Balafirên Tirk nikarine me. û li Tulhildana me de gundan bombebaran dikin û dişawitînin û jin û zarokên piçûk û bêdesthilat dikujin. Hikûmeta Tirkiyê toleya şikestên xwe bi vî avayî ji hemû gelê Kurdistanê hildide. Girtîgeh tejî bûne ji xelkên bêtavan yên Kurd. Xwendekaran bi reşaşan dikujin yan jî îdam dikin yan jî bo deverên dûr yên Tirkiyê ve diguhezînin. Ew sê milyon Kurd in ku di niştîmana xwe de rûniştîne hîvî xaza ti tiştekî nînin ji bilî jiyana bi xweşî û şadî, aştî û azadî, parastina dab û nerîd, ziman, rewşenbîrî û şaristaniyeta xwe ne. Ku emrû ji cinabê te dikin, ku daxwazê ji cinabê te dikin, bi davî anîn bi vê bêdadiyê, desthilata exlaqî û bilindî ya welatê xwe bo parastina neteva kurd bi kar bîne. Fermandeyê Giştî yê Dêrsimî, Seyîd Riza. Desthelata Elîşêr û kuştina vî. Elîşêr kesekî qehreman û zana bû û vî xerîteya şer dadirêt û ew jî veykî Seyd Riza ji eşîreta Hesnan bû. Li sala hezar û neh sed û sî û heftan Elîşêr bandûrekî baş li ser şerê dijî dagîrkeriyê hebû û vî bi nivîsandina helbestên şorişwanî û darêtina xerîteya şer ruhekî nûr dida şerwanên Kurd. Li meha şeşê hezar û neh sed û sî û heftan Seyd Riza daxwazî ji Elîşêr dike ku bi mebesta rêgirtin li xwînrejiya zêdetir here bo Îran yan jî Iraqê heta karekî wisa bike ku Fransa yan Brîtanya havara wan de bên û nehêlin xwênekî zêde birije. Lê şeva ku birêd bikeve bi handana General Ertûgan li Eşketa Egdat de bi destê hin ji xafirûşan tê kuştin û mirina Elîşêr ziyanekî mezin û dilêş bû bo şoreşa Kurd. Daviya şer û encama vê Li daviya meha şeşê hezar û neh sed û sî û heft an tew xelkê Enqereyê ji vê yekî alxwahîn bû ku şoreşa Dersîmê Bi teslîmbûna şorişwanan li bîst û çeharê şeşê hezar û neh sed û sî û heftan dawî pê hatiye. Çi zanyariyek li derheq çavaniya operasyonê ji ber dest nîne. Lê navendên siyasî yên Rojavayî li ser vê baveriyê ne ku balafir û candarmeyên tirkan rastî ziyanekî zêde hatine. Pêka belgeyên Brîtanî derketiye ku şer di sala hezar û neh sed û sî û heftan de davî pê nehatiye û şoreş û şer her berdevam e û General Erdogan di vê salê de nekariye daviyî bi şer bîne û sala piştî vê bi serkûtkirinê daviyî bi şer tîne. Serkûtkariya Tirkan ya vê salê gelek tund bûye û gundên vê deverê dişewitînin û hasila xelkê dişavitînin û li Dola Îzkur de hezaran jin û zarokan ku bi sedema Dûkelê peneh biribûne ber bi eşkeftan ve, li vir jî hêzên Tirkî ber deriyê eşkeftan agir hildikin û bi sedema Dûkelê ew der dibe goristana jin û zarokên Kurdan. Kurek Seyîd Riza jî di vî şerî de bi sedema bombebaranê canê xwe ji dest dide. Binçavkirina Seyîd Riza, pêka hinçavkaniyan Valiyê Erzencanê li destpêka Îlûna hezar û neh sed û sî û heftan de radigehîne ku dewletê biryar daye daxwazkariyên Kurdan cîbecî bike û agêrbestê radigehîne. Seyîd Reza jî baweriyê bi sozên direw yên Tirkan dike û bi merema civînkirin di gel Valî diçe Erzencanê û li vir di pêncî Nehê hezar û neh sed û sî û heftan de tê girtin. Dîsan Tirkiyê vê serhildanê girêdayiyê dewletên bîhanî dizane û van bi vê tohmetê tavanbar dike. û Seyîd Reza piştî çehar rojan dadgehîkirin di çeharê yazdeh hezar û neh sed û sî û heftan de di gel deh kesên din ji serkirdeyên Kurd bi cezaya îdamê mehkûm dikin û li heştê yazdeh de van îdam dike. Lê berî vê ku van îdam bikin Seyîd Reza derfetê peyda dike û çend gotinên binirx dibêje û ew jî viha ne. Temenê min giha bi heftê û pênc salî ye. Ez ê her me nav refên şehîdên din yên Kurdistanê. Dersîm rastî şikestî hat. Lê Kurd û Kurdistan dimînin. Civanên Kurdistanê dê toleya me hildin. Nifret ji xaînên sitemkar. Û her wisa gotiye, Min ji fêlbazî û hîleyên we fêm nekir û ew ji min re bû der. Lê min jî li hember ve çok neda erd, bila ew jî vere bibe derd. Car din bêdengiyê tev Kurdistan ji xwe vegirt. Şervan û xebatkarên Kurd di heyama van bîst salên avabûna dewleta Tirkiyê de gelek fîdakarî û qehrimaniyetî afirandin. Li sala hezar û neh sed û bîst an heta hezar û neh sed û sî û heft an hekî em revîna Îhsan Nûrî Paşa lê bîne derê heta bo carekî jî van serê xwe bo dûjminan netewand û tewserkirde yên Kurd yên vê demê yan bi îdam kirinê yan jî li meydana şer de canê xwe gorî axa velatê xwe kirin. Xebatkarên Kurd ên Bakurê Kurdistanê ku bilî vî ku pişta xwe bi çi welat û bi çi kesekî re girê nedabûn, di tew serhildanan de qehremaniyetiyên mezin afirandin. Îro rojê ew rêberên Kurd bûne mînakek bo me û em jî rêvîngên rêya van in û heta navê van hebe em ê dê li ser rêbaza van berdewam bin û heta gihîştin bi armancên van ku rizgarkirina Kurdistanê ye